A 14a laha hi nga ta hi ta hi ta lavisisa hi ta ripfumelo ra vakulukumba lava mi mi va vonaka laha ni tshemba ku un'wana na un'wana wa swi vona ku ri i ripfumelo ra xirhasta i ripfumelo ra ka jah so hi ti hi ta rastafarai so hi ti hi tala hi ta twa namuntlha hi ta ripfumelo ra vona hi tlhela hi tiva to tala hi ta ripfumelo ra vona so la lawani ni na ni na va brother va ku fika five loko mo va vona so ni lava ku ri um hi ta sungula leyi makumu wa leyi va kha va mi tivisa ku ri hi vona mani we le kwihi eh, ivi hi famba hi layini hi ndlela yaleyo ku endlela ku hi ta kota ku swi tiva ku hi vita hi vulavula na vo mani um sungulani mi mi byela vayingiseri va g one soli makamu ku hi n'wina mani we le kwihi

raspet va suka ka ngove village eh, ngove yo va- ma yi tiva vo tala hi hala ku vo mr post
Yes, I greetings in the name of His Imperial Majesty Haile Selassie I Jah Rastafari Haile Selassie I the first Sila. Uh, this one is Rasfido Fidas Mashakini. kusuka aka ngove sweswi va nga vula hala ka va mr post mr post is also my colleague loko hi ya hi ku tirha hala ka panel bita eh so eh ni va ni kumeka ni ri na vona minkarhi yo tala so eh Mina ni tlhela ni kumeka na le ka Munghana Lonene ka nkarhi wa sweswiwani Okay. ni va ni kha ni teacher hi hala ka sayiti ra xirasta um se loko vanhu va lava ku va va kha va ni folowa a va landzeleli nongonoko lowa wa um exihlobyeni xa xa ripfumelo hi ten um ra eh, wa mune Okay. um na hi five to six um hi saturday okay se vanhu va nga va va kha va tuna in va cheka rasfido mashakeni ku ri ta va kha va tirha na yini rasfido mashakeni va ri nongonoko wa vona wu tlanga hi wa mune hi 10 na madyambu ne na hi saturday nampundu um eh, aka munghana lonene f m greetings greetings ya le eraske kusuka kwala 14 a Eh, mina nqambi ya rege ya xitsonga tlhelo ni tlhela ni va coach ya xipano xa jamaica Ja, Rastafari. Selassie the first.
ba ba mi mi ri mi tshama 14a va kwala um va tshama kwala 14a mi ta khomela ku pfe- ku- ku pfa ku hindza movha um va tshama kwala 14a va tlhela va va va ri coach ya xipano xa jamaica and then ni na van'wanyani lani Yes, I ahoy. Rastemba Ponit. Eh, tshama kwala 14 eh kwala wena. eh, na mina ku fana na rasfido na iko makhinisi na rastiwi na raspet vo ka va nga la ta vula i i dance type a ka rege ya xitsonga so ya hi varimbi va swinari swa swa rege ya xitsonga Yeah.
eh tlhelo mina swa mina tlhelo ni murimi ni mutsari ya na ku dirowa na dirowa mara e ekhonge ni tlula ne ya hayi to maphilisi ta dlaya ni vone ti dirowe mhani ma dya ku bomba hi ndlela yin'wana ya ku saseka ngopfu
na swa Yes, hayi, so Okay. leswi- leswiwani swi komba ku um rastafari ne Eh. ya- ya- ya- ya- ya producer maswona Yeah. ya yi- ya producer is a serious thing a yi matlangwana Yeah. yeah so even what we do is a serious thing okay lavawani i ras themba maringa na vona va kwala a a 14 a se o- and uh, a main academic Okay. hi moya ni ta swi tshika kwalano ka main academic Ile ngo swo swi vula phela.
Yeah. Eh, swin'wana ku a hi swi Swo rivala, tlhandlekela, yes, sir. tlhandlekela, give It thanks, says give blessed. thanks.
Yeah, Okay. so eh, leswiwani hi vulela ku yini va swi tiva ku marasta haya xikolweni Yeah. yeah okay uh, uh, xo sungula ama a- a- a sikwini ra namuntlha kahlekahle hi endla topic ya ya ripfumelo ra vakulukumba lava Eh, rastafari in case mo ni vona ni vutisa swo huma ndleleni ne ku ta ku ri mbangi okay xo sungula hi nge se nghenelela ka ripfumelo ra n'wina ne ni lava ku tiva ku n'we mi tiva ni njhani mi tiva ni njhani mi za mi va so cause eh. un'wana u tshama ka n'wamankena van'wani va tshama ka ngove van'wani ve le fourteen mm. mi kumana kwihi
eh oh vulavula i ko eh ni nga ku eh xo sungula i la hi tivelana kona hi le xikhongelweni okay ya first hi le hi le ka ka xikhongelo xi endliwa ku hi xikhongelo lexi Xikhe- xikhongelo eh xi kun'wana na kun'wana la munhu a nga kona hi nkarhi wa xikhongelo okay eh ku na tisavata ku na van'wani va nghena tikereke hi fridays sundays so hina savata ya hina yi yi saturday okay so hi xitalo mi ma ku nkarhi wun'wanyana na swi kota ku ni suka ni ya loko ni- a hi ngo na riser eh eh na ku sungula ku twisisa hi movement wa xirasta na swi kota ku ya ka rast loko ni lava ku dyondzisiwa ku savata i yini and okay so it start from there eh and then vona va ku ku na kun'wanyani ku na marasta like tigina hi tivana hi tindlela tele okay eh, se xikhongelo xo xo sungula xi xi nga yi hlanganisa swi kona ku mina sweswiwani ni nga va wa ripfumelo ra xirhasta ne mara ni ri hava ti-dreads mi kuma ni munhu wa ku tibela tichiscopo mara mm, eh, ni lava ku va wa ripfumelo ra n'wina eh, eh, swa humelela mm. eh, Swi tele ngopfu. vi- vi- virasta a byi sunguli ka ka ka ka ka ti-dreadlocks eh. okay Eh, virasta byi sungula aka love and respect ya eh, love and respect hi swona swi nga ta kota ku tisa eh, ku rhula la misaveni ma vona so loko ku ri na ku rhula hi leswi rastafari a yi lwelaka swona ku let there be love let there be peace and let there be happiness through doing what's right so eh

true okay eh ya na mina ni ngo lava ku ngetela laya mm. i ku eh i ntiyiso vhele eh munhu loko a lava ku va rasta eminkarhini yo tala vhele mi kuma ku i sungula a ri ball head mm. a nga ri na dreadlocks mm. mara i fane a twisisa ku nkoka wa dreadlocks i yini ku hmm. why a fane a va na dreadlocks ni kombe mi vhe mi byela mina ku nkoka wa ti-dreads i yini okay i ku va hi va hi hi ti hlawulekisini hina as hi ri vatirheli va jaja okay e hi ri vatirheli va this kingdom ya silasi hmm. hi ta kota ku voniwa kumbe hi ta hlayiwa emimombeni ya hina hikuva va va vona dreadlocks liya ya hina ku lava hi vona lava va landzelaku Hailey Selassie, tanihi leswi Erasthemba va nga hlamusela laya, Yeah. hi vona valandzeri va Hailey Selassie. So dreadlocks leyiwa hi hlawuriwe hi yona. Ene xin'wanyana i yini? Hi yona network ya hina na, na, na, na xona Xikwembu. Okay. Eh, it's like network. Ma Mi swi twisisa? mi ti kahle ngopfu n'wina. Eh. Mi ri mi ta kota ku hlawuleka kahle ku lava hi vona va Hailey Selassie. Yes. I i mani Hailey Selassie? Haile Selassie i hosi leyi nga vekiwa aEthiopia hi lembe leriya ra 1930 okay.
um i wa rixaka leriya ra Davhida eh. i wa 225 okay. ka, ka, ka, ka rixaka leriya ra Davhida eh. hi kote ku va hi n'wi vona um through King Solomon na Queen of Sheba um queen liya ya le Ethiopia yi nga ze yi vhakela aIsrayele yi vhakela King Solomon So rixaka leriya ri ta ri suka laya. So hi yona hosi ya tihosi, hi yin'wana ya hosi ya tihosi leyi nga hlawuriwa hi ku ya hi vatukulu va Davhida, ku ya hi loko ku kombisiwile laha ka Bibele ku ku ta va na vatukulu va Davhida lava va nga ta va va ri tihosi ya ya tihosi ma twisisa lava va nga ta even hambi ku va nkhinsamela hi ta va khinsamela hi ku ya hi laha ku tsariweke hi kona. ku Okay. komba ku hi vona tihosi ya tihosi se hi vona silasi ka nkarhi walowu a va a ri yena loyi a nga hlawuleka tanihi xinyimpfa hi tanihi hi nghala I Yeah. mean, hi nghala ya yuda ku ta rhangela rixaka lera hina se through rastafari ku va munhu a hlawule i rastafari i va a vone ntiyiso lowuya Silasi a nga a nga hi kombeta laya yes eh so hi ku famba hi ndlela leyi munhu i boheka ku va a va na rirhandzu a kombisa rirhandzu a ku na ku ni ta gwaza un'wanyana kumbe ni ta zonda un'wanyana mm. hinkwenu hi khandziye zion train hi fanele hi famba hi rirhandzu hi khomana okay swi nga swi nga khathaleki ku i huma kwihi tanihileswi mi nga kombisa n'we hi ku un'wana u huma hala un'wana u huma hala mi hlangane kwihi hi hlanganisiwe hi xipiriti ya yes i give thanks Ni- ni- ni ni tsakisiwa hi leswi va va- va va swi vulaka ne mara ni kombela hi nghena emavhengeleni loko hi vuya hi ta vuya hi yisa mahlweni
Ntokoto Studios. Home of technology.
hi vuyisa sweswo emavhengeleni eka chanele leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla na ha ri la ka ka homu e a 14 a mi- Jamaica. e, a jamaica mi nga ta twa nga ku ve le ku ntsoneni ka swo dya laha um hi le ku dyeleni okay ni kombela a hi a hi ndleni so matshemba ku ku na xikwembu le henhla le hi ku na swi twisisa ku njhana xo xikwembu so mo ni nga ku ma tshemba ku ku na xikwembu ma tshemba ku na xikwembu lexi va nge i jehovha jaire
eya ha tshemba ku xikwembu xi kona mutumbuluxi wa wa wa wa tilo ni misava yes eh hi xo lexi mi khongelaka xona mara
ntimuku le henhla le eh fane xi va le i ku la n'wana nkinga phelele i ku n'wana nkinga kwalano hi mhaka Yes, yini?
Xikwembu. le henhla le
xi le kwihi
xi kwala hi nga kona
Eh, ku xi na hina.
xikwembu i xi na hina Eh, kona xi hi hina everywhere. swona Eh. ya Eh.
a ni ku na eh, eh, an example ku na nkarhi wun'wani ma ku munhu u kumeka a ndla swi swo karhi leswi n'wi hlamarisaka ne yes ma ku i fika a tshama emahlweni ka xivundzi mm. a ti vutisa ku swilo leswi a ni nga swi endla a ku ri mina ximunhu wa lexi vulavulaka na xona lexi so why mi munhu a tikuma a ti vutisa question yena se ku ri karhi ye n'wini karhi ye n'wini swi komba ku there ku na god ma swi twisisa ku na yena Eh, se swi komba ku na Se nqondo, laha- ku na spirit laha din'wana wa ni nga n'wi bempama misa loyi ku va ku ri xikwembu oro hi three ku na mina ku na xikwembu ku na din'wana dya ku wa nga xi tlhaveteli mara e-e leswaku ko va Hina a hi ka ha ri swi hleketi mihleketi ya hina sweswo. Eh, Swa- swa- swa- eh, swa- eh, swa ku ba na hina yini um hina hi promoter love and peace okay so leta ta ku loko hi tshuka ku wena mi kuma ku ta ta ta crossana we prefer ku yi addressiwa kunena leswaku banana a hi swi na mm-hmm. a hi swi promote because we are here for love and peace so a xi ti xi munhu lexiya xo byela munhu ka hina ku bana ku ta lexiya xo dzaha ganja mm. yi ku khalima i kota ku yi addressa issue in a more positive and uh, respectful manner ma vona so uh, oho lero hi ku komisa xikomba a xi kona le henhla xi landini la ka mina ya xi tshama ndzeni ka munhu xikwembu that's xi why kota va- ku tirha mintirho hi yena xi tirhisa yena ku tirha mintirho leyi hinkwayo leswaku munhu eze a ya naye as marasta so mm. hi rhumiwile leswaku hi fana na varhumiwa mm. so hi ri hina xikwembu xi tshamile ehenhla ka hina ku xi kota ku ndla yini xi tirha mintirho ya xona leyinene hi
Hi ku ya hi ntiyiso ku na ku na ku na moya wo tala xibakabakeni lowu lavaka ndhawu that's why mi ku ku na vanhu lava nga ri ki marasta mm. e ku va va marasta ma twisisa u fanele u kuma ndhawu u tshama laya mm. ku munhu yaloye a ze a hetelela a va rasta kota ku tirha ntirho lowu wa rastafari a wu yisa mahlweni okay a hi tshikeni ya xikwembu ne mm. ku na mihisa un'wanyana ni lava ku tiva loko yemi believer ka yena na vukona bya yena ve ri yesu
mm. vukona bya yena mi vula njhani ku i vi kona la misaveni ene mabiliva ku i n'wana wa xikwembu na
yesu it means god ne yesu i n'wana wa xikwembu i vito ra yena yesu luya ve nge i ve kona hi mhaka ya ku va ku ku ve na moya wo kwetsima ya wu nga nghena ka mariya ivi mariya a tswala n'wana ku va na problem la ka moya wo kwetsima mm. mm, ku va na problem la ka moya wo kwetsima ku ku ya hi ntumbuluko um ku endliwe n'wanuna na n'wansati um ntumbuluko vuya wu tlhe wu hi nyika xileriso xa ku ku kota ku tumbuluka un'wana munhu n'wanuna na n'wansati va fanele va hlangana leswi ya a hi swidoji hi vona na hi xihlangi loko xa ha ri yitsinini loko mo wena i nsati wa mani mani xi te xi swi nyumela xa swi tiva xi tswaleriwe ku va nsati so ku xi ta kota ku bebula so mariya i swi ndlise ku yini ku yena a bebula a nga hlangananga na munhu a swi a swi koteki leswi a swi humeleli na mina swi ni Eh, so panisa nhloko a ni- swi ni panisa nhloko a a ni swi twisisi ku i ve kona njhani ku nga vangi na ku hlangana ka vanhu vambirhi um so a swi lavi na ku munhu a entertaina ngopfu timhaka ta yena hi ku leswo tala swi nga vulavuriwa hi yena swo tala a swi humelelangi swo famba matini swo pfuxa mafi na yinene a swi humeleli swo leswiyani loko munhu a fifile famba matini masala mo sweswa ku taniya ti-exaggeration letiya ti nga endliwa yena na tona a ti a ti a ti hanyi kahle um so i a ku ri matimba yo tirhisa miehleketo ya hina ku la ta hi tekela swa hina in hope ya ku hi ta kuma swin'wanyana after loko hi fini hi ku tiye ku landzelela vito leriya hi tekeriwa misava hi tekeriwa swifuwo hi tekeriwa vutlhari bya hina hi yisiwa swikolweni hi nghenisiwa tikereke swa ku taniya hi kombiwa vito leriya hi karhi hi hi suka ka swi ka vihina hi mbala ndzhuti lowu na lava va hi chumayela kona va nga hanyeki wona ma vona vito leriya a ri tirhisiwa swo ku hi chavisela sweswo okay swi ta njhani ne ma vona loko mi kha mi veka liya ya silasi a mi kha mi khota bibeleni mi mi vulavula na hi timhaka to vo davhida mi fika mi ti jampa njhani tivhese ku a leti va hemba leti leti i ntiyiso leti ni ni vula ku mi ti chuza njhani ku fana na na leswi va nga ku swi vuleni master maringa lani ne mm. swa twala ku eh, the whole new testament a va believe ka yona mm. e mm. mi mi mi ti mi ti cukumeta njhani ti ri bibeleni ku hayi leti va hemba leti a ko va ku swin'wanyani um hi ku ya hi ntiyiso na loko hi langutisa ne na hi ku ya hi history ya ya ku xanisiwa ka hina vanhu vantima mm. hi kuma ku na yona religion yi tirhisiwe ngopfu ka ku ba hina vanhu vantima kumbe ku hi nghenisa ka vuhlonga kumbe ku hi mbombomerisa mm. endzeni ka vuhlonga ku hina tanihi vanhu vantima hi tsandzeka ku tihleketelela mara mina ni twisisa ku jesus yena hi yexe va nga va va lo n'wi teka a ri munhu un'wanyana mara a ri wa ka hina i mm. fana na hina i mitima e i xanisiwa i xanisiwe ku fana na hina kahle kahle mm. leswi swi endliwa ku yena that's why ku na vanhu vo tala lava nga xanisiwa ku fana na va Martin Luther King mm. na va Malcolm X vo lo dlayiwa vanhu lavaya so na ye Jesus wa ha wela ka nambara leyi yi nga dlayeteriwa ya ya vanhu va ka hina vo lo tirhisa ngopfu yena as a simbolo ku lava ku wina mihleketo ya hina tanihi vanhu va ntima ku hi fane hi khongela xikwembu xa lexiya xa mulungu mm. va teki un'wana wa vaxanisiwa ku lava ku ta n'wi tirhisa ku wina vanhu va ntima e ene munhu luya va nga n'wi vekela laha i mulungu a hi a hi munhu wa ntima hi yena wa ka hina mara va tirhise vito leriya ra munhu wa ka hina ku lava ku ndla yini ku wina nhlayo ya vanhu vo tala yes so lowu wa ka n'wina munhu eh. eh loyi ku nga ye a xanisiwa mm. a ku ri n'wana mani
i n'wana wa xikwembu ku fana na yena eh ni vula vatswari va ye va la misaveni josefa na mariya lerero a swi kona ku i n'wana mariya ntsena eh Peter Tosh. etswariwe hi ngati Mi- mi- mi mana vona va- va kuluku mbala yes i can va nga hembi mi ri kona mi kha mi Hayi, chava sure. vanganeta a ni va vuri ni va ku Hayi, i Josefa Peter. na Maria ya se leswiya swin'wanyana swo ngetelela me a ni voni ku ntumbuluko wu wu wu wrong loko ku ri ku wu fanele wu teka place kumbe wu fanele wu nghenelela ku va na vatswari ya Eh, hi ku jesus na yena i ve part ya ku na yena i dyondzini xikolo a dyondza na ndlela ya vuprista ku komba ku i swihi leswi a swi ri ndlela ya vutomi na le ka yena ku a Bya kota ku munhu vona un'wana na ndlela un'wana. ma twisisa Eh. eh ku fana na hina hi dyondzini swikolo va kha va vula rastemba ku i mean academic ku kombisa ku va kota ku vona swo tala Yeah. ma swi twisisa se na yena Yeah. jesus i hindini le ka ndlela leyi that's why he's a prophet hi nga n'wi veka as a prophet Unto Aya na hi ma twisisa as Rasta man ku ku ta va na hina namuntlha and we are here and ha ha ri the same people ma swi twisisa. Swa endla ku n'wina mi ri va va ripfumelo leriwani ne mi teka Mukreste. Yeah. Ndza pfumela. A hi teki Mukreste hi teka munhu. Teka munhu. na na yena a nga tekiwi rasta i tekiwa hi munhu ya Eh. se mara loko mi fikini lowa nsi ni n'wi teka as mukreste swi vula ku se hi ta ku na ku na ku jajana and we- we- who are we to judge ne ya hi ya mukerisana leswi hi nga xiswona teka munhu leswi a nga xiswona ma pfumela ka ve le hansi Yeah. ya number one ya vakokwana It's roots and culture.
Eh, kona namuntlha hi mhaka ya vukona bya vona hi resemble na ku representa vona va le hansi no okay yes sir na le- loko munhu ku ri ku a nga pfumeli ka va le hansi a susi xivongo hi ku xivongo i- Xi ta xi suka xi suka kona. ka va le hansi Eh. hi wa le hansi wo sungula ka xivongo lexiya vito leriya okay se ripfumelo ra ndhavuko rona ke ni rara ku chayeriwa va ku munhu wa chayeriwa hi na swikwembu swa hlangana na swona
Rastafari teaches us about roots and culture okay eh tanihi maafrika un'wana na un'wana loko a huma kona i na ti-roots ta yena na ti-culture ta yena ti-culture a ti fani na na na inana so Ku ta va ku ri leswi hi nge hi pfumela ka ve le hansi loko munhu o a khomiwa hi va le hansi a ku yena wa ala hi ku i rasta a ni nge pfumeli ku chayeriwa ku va ku ri hlamba ka lava hi nge ha ha ku heta ku vula ku hi pfumela ka vona loko a ni i culture ya hina ku ve le hansi va kona that's why na mina ni ri kona hi mhaka ya vona so loko ku ri ku ma ma ma ma ma nteka mandlozi a munhu i fanele a ya chayeriwa i swa yena na na ve le hansi va ka vona a hi fanelangi hina tanihi hi lava hi fambisanaka na yena ka ripfumelo ra ra ra ra hina ra xirhasta la ri hlanganisaka vapfumeri va xiafrika tanihi maafrika hinkwenu hi n'wi tshikelela hi n'wi tshika andla swa yena na va ka vona that's why a ri na xivongo xakwe mara as a rasta um ku na milawu leyi na yena a nga a swi tiva ku yi ta fanekele yi landzeleriwa ku
na mi twisisa a ni se heta na vona mara hi- eh, episode ya ya siku ra namuntlha hi ta pfa hi yi game tikwala hi ta vuya hi yisa mahlweni episode 2 Juas on the beats.